לאמיך ענק פארציילן א מעשה שהיה, כ'האב עס געהערט פון דער איד אליינס, ער האט א גרויסע קאמפאני, ער טוט סערוויסעס פאר געוויסע מענטשן, און ברוך השם זייער שיין מצליח, ער האט געטון א סערוויס פאר א זייער א גרויסע דזשאב, זיי האבן אים באצאלט, צוויי וואכן שפעטער, ס'איז געווען א גרויסע טשעק, ער האט אריינגעלייגט די טשעק אין באנק דינסטאג, און זיי האבן אים צוגעזאגט אז פרייטאג גייט די טשעק ווערן געקלערט, ער האט געווארט אויף די געלט, ער האט אסאך ארבעטערס, ער דארף באצאלן פעיראל. ס'קומט פרייטאג צופרי, זיין סעקרעטערי קאלט אים אז די טשעק איז נישט געקלערט, ס'איז אים געווען א שאק, יענע טאג האט געדארפט ארויסגיין אסאך געלט פאר זיינע ארבעטערס, ער האט נישט געהאט קיין וועג וויאזוי עס צו באצאלן, האלט אויף א טעלעפאן, קאלט טשעיס, און ער זאגט זיי וואס גייט פאר מיט דער טשעק, זאגט אים יענער ס'איז א פראבלעם, זעט נישט אויס עס וועט ווערן געקלערט זיבן טעג, צען טעג, און ער ווייסט ער האט עקספיריענס, האקט ער אפ די טעלעפאן, קאלט נאכאמאל, הייבט אויף א צווייטער, די זעלבע זאך, אז עפעס איז געשען, איך ווייס נישט, באקומען יענע באנק, עפעס גייט פאר מיט די טשעק, פאר זיבן צו צען טעג, איז נאטינג דא, האט ער דא, ס'גייט נישט ווערן געקלערט. ער טראכט צו זיך ס'איז פרייטאג. ס'ווערט באלד שבת, די האקט אראפ ר' טשעיס א דריטע מאל, יענער זאגט אים עוד חו, די זעלבע תורה, יענער זאגט אים קוק אהער, אפשר דו גייסט צו דער באנק וואס האט דיר געגעבן די טשעק, אפשר וועלן זיי דיר קענען העלפן שיקן א מעסעדזש, ער זעצט זיך אריין אין א קאר, ער דרייווט אראפ צו יענע באנק, מיט א קאפי פון די טשעק, און זיי קוקן אים אן, דו ביסט נישט די בעל הבית פון דער טשעק, דו ביסט נישט די בעל הבית פון די אקאונט. איך קען נישט צו דיר רעדן. ער גייט ארויס ממש צעבראכן, ער האט נישט געוואוסט ווי זיך אהין צו טון, און ער טראכט ביי זיך, ער מאכט זיך צו די אויגן, און ער זאגט, רבונו של עולם, איך ארבעט, איך דריי מיך אין די גאסן, איך קום און איך גיי איבעראל, איך האב טעלעפאן, קאמפיוטער, אלעס, אלע נסיונות החיים, איך זאג דיך צו, איך נעם מיך אונטער פאר פֿערציק טעג גיי איך היטן מיין אויגן און מיין מחשבה, איך בעט דיך ברחמים איך מוז האבן די געלט. ער עפנט אויף די אויגן, ער הייבט אויף די טעלעפאן, ער קאלט נאכאמאל אריין אין טשעיס באנק, איינער הייבט אויף און ער זאגט אים וואס זיין פראבלעם איז, יענער זאגט יא נישט קיין שום פראבלעם, איך קען דיר יעצט קלערן די געלט, און יענער ארבעט אויפן טעלעפאן נאך פאר. ער האט אראפגעלייגט די טעלעפאן און שוין די געלט געווען געקלערט אין די באנק. מורי ורבותי, יוסף הצדיק, יוסף היא המשבר, יוסף איז די מידת היסוד, די כח פון שמירת עיניים, עיני כל אליך, א מענטש וועט נעמען די אויגן אליך, מען וועט עס געבן פארן אייבערשטן, ואתו נושא להם את אוכלו בעתו, לאמיר זיך מקבל זיין, מען מוז זיך היטן די אויגן, היטן די מחשבה, מתגבר זיין אויף די נסיונות החיים, דער בורא כל עולמים וועט אונז העלפן, משפיע זיין, בונה, חי, און אוודאי מזוני רווחה, פרנסה ברייבעך פאר יעדן איד. שבתי שבתי בבית ה'.